Naawuni Arana dahalibarika Zaa TV ti kpuɣila napɔŋ kana ni ti ti nya a ni yɛn mali alizuma shɛm zuŋɔ dabisili ŋɔ tɔ ti ni nya kali maa ni yihi naa maa ti di bɔri ni ti wum a ni mali lahabali shɛli ni a ti zuɣusulinsi zaa naŋgban yini.
Nan mali shili nyɛla Naawuni ti ti nangbani yini ka ti ti alaafee yawa shili nyɛla pukpariba ka chɛ ka ti ko nya ka ti ti nangbani yini Di suhu doo kana kana ti nyɛla bihi haa ti ti viya ŋɔ zuɣu ʒe ma maa di changiya a yuli bihi tuma di ŋmanila di bemi ti bia maa ti kɔŋ zaŋ kpaŋ o ma ka o chaɣisiri o bia ti kɔŋ zaŋ kpaŋ o ma ka o chaɣisiri o paɣa ti ni shɛm m-bala amaa puuri Dagbaŋ nanim zaa puuri Dagbaŋ nanim zaa. N puhi n dali yaha naa N puhi kuɣu naa N puhiri yɛli zoli lana N puhiri gushɛ naa N tuhi toli naa N tuhi ya guchɛ naa Naawuni soŋmi ti Naawuni zimi Dagbaŋ ti ti Naawuni zimi Dagbaŋ ti ti amaa yɛltɔɣa yinga ka n yɛn yɛliya yɛltɔɣa shɛli n niŋya n ʒiya n labila zuɣu wula ka n ni kana ti ʒiya Zamani ni ka niriba bobi garinaa bee chelli n bobi garinaa di bi tu kamata la tan birila tarima amina yan bobi shem na bi yuwa amina yan bobi shem o zuɣu bobi sheba n bori ba di mali dabiɛm ti Dagbaŋ nam di ni gari nam kam jilima.

A ni daa yili m ba yili a bi yuli m ma yili lala ni nya o ka ʒiya ŋɔ n nyɛla gɔŋgobu ka lee o kpi ni alasan ka n siɣi n bini dɔɣi ma ka nya bia bini ni ma suura bola n yɛn yuli ka m pɔbi n nina Daba ata ka bi ti vihi ka ti yɛli ni n siɣila ni alaasari ka bi boli o yuli ka nina maa ni yi ti zuɣu man yila dɔɣi n tuɣi bi na bi yi dɔɣi sabi na a boli ti ni kɔŋɔ zaa man bin gari sali ka pali malli man bin gari sali ka pali malli.

zuɣu Naawuni chɛriti Isaya Jɔfɔ n puhira pam hali o damba ka di ma nyaɣati mi a ni ti kali maa Naawuni sɔŋ ma Naawuni sɔŋ ma Naawuni sɔŋ ma di suhuri daa paligiya pam din viɛlli nyɛla bee zuŋɔ ŋɔ zuɣu n yɛ ni bi da kam kamɛra kparibu kani wura kparibu kani nimaani kparibu kani di kparibu n bɛni so so yi bi chɛli yi bi saɣisi so bɛ maa Kamani a kparibu n zuŋɔ wula a kparibu n zuŋɔ kpambali so kparibu n zuŋɔ ka lahi ti kani ni ʒiya chɛri dabiɛm maa lala bɛ kuli kpaai tiŋ ŋɔ n kpari doli shɛli polo ni n ti chaŋ lala daa bi baŋ amaa zuɣu n chɛnila puuni n su naawuni malibu ti naawuni malibu ti zuɣu ni ʒiya ŋɔ tiŋ titali n nyɛli zuɣu tin titali nyɛli dagbaŋ nam puuni tin titali nyɛli mali dili ŋɔ man bala bɔri nam dama chɛŋ a ʒi zaɣ saɣama n bɔri n bɛla jiranbiisa nima ka yi mɔri kpɛ ŋɔ zaa labi ka a niŋ naai zuɣu
to pumpɔŋɔ naa piribi kpatuya tooni ka ti ʒiya maa zuɣa kpatuya to di zuɣu kamani tin yɛli shɛm ti bɔri ni ti neerila kali maa ban mi ka ti teeba ban mi bi mi ka ti baŋsiba di zuɣu di zaɣ yini n bɔŋɔ maa Naa Naawuni deei suhibu. Ti yɛn yɛli ti suhu ka bɔha. Bɛ yɛli ti ni kpatuya yili ŋɔ ni pa sokam n-diri li, ka ti di yɛn bɔha nya ŋuli nya ka wula ka di kana ka a ti diri zuɣu kpatuya yili pumpɔŋɔ ŋɔ? Kpatuya yili, kpatuya yili ka sokam diri li. A ti wum kpatuya, Yaa Naa Pakpaŋ pali. Yaa Naa Pakpaŋ nyɛla Gundo Naa. Kpatu Naa mi m-pa Gundo Naa zuɣu. Shili Naa, Yaa Naa Yaaŋa, ŋuni n-diri shili. Kuɣulɔɣu, Yaa Naa Ŋahiŋa, ŋuni n-diri kuɣulɔɣu. Amaa Gundɔɣu ŋun mini kpatuya, Yaa Naa Pakpaŋ nyɛla Gundo Naa. N-zaŋ kpatu Naa pa. N mi ni ti diri li ŋɔ maa, yɛlimaŋli. N yaba alaafee n ti paligi n daa dɔɣi m ba Bukal ka m ba Bukal mi dɔɣi ma n di ya ŋɔ to n di ya ŋɔ maa ka ti mi ŋun mi kuli doo ya ŋɔ ka o ti lan kani ka n kpalim ya ŋɔ din nyɛ m ba a sani ti paana n ti yɛli ni o ku tooi booni ma n yuli ka zaŋ kpatuya maa ti ma din chɛɣu a ni diri li m bala
Ti suhu ka buhi a ni a kara a mali bindira a kpambali nama n kpambali nam dama n mali jɛanfo n mali wulana ŋuni n bɔŋɔ jɛanfo maa naɣi bɛ tin shee
ka pumpɔŋɔ A yi lihiri a nam ŋɔ pa zuɣu kɔŋko ka a gbuba, tinsi maa zooya. Lahibali din ka a mali ni a zaŋ ti sokam zaa sa domi Dagbaŋ paɣiba ni diri nashɛŋa ka zaa n-lee mi li. Lahibali din ka a bɔri ni a zaŋ ti salo ka ti baŋ di jilima ni nyɛ shɛli. Paɣiba ni diri nashɛŋa yaa, ti ya Bushiɣu paɣiba nama benimi. ka yiya ni ka paɣaba nama biɛni to pumpɔŋɔ din niŋ ka Ghana ŋɔ maa zani maa hali ni a tɔŋ di malila paɣaba nama to din nyɛ zuɣulana gba daa boli ma ti yɛli ma ni o gba yɛn pili li mi zali o ya ŋɔ ka zaŋ kpa tuya maa ti ma amaa n yi di kuli yɛn doli ni n yɛn dila nam n di yɛn dila dama m ba yuli nyɛla naya n naya kpa tuya ka n di yɛn bɔra ka bɛ zaŋ ti ma to din mi niŋ ka m ba ti baŋ Ni mani nyɛ kpatula ka zaŋ tiba maa, di nam ka n diri maa.
Ka saɣisigu din ka a yɛn zaŋ saɣisi zaamani ŋɔ paɣisara bee paɣiba? N yɛn zaŋmi saɣisi ba n niŋ Duuma Naawuni ni ti tali la n na, ni o pili ka ninsali kam ʒe suhuyini. a ku ʒi suhu yi ni ninsal ŋun bini binyahari a zuɣu dinzuɣu n puhurila paɣasara n puhuri nachimba daadam kam yi yiɣisina ŋun gbubi yini a bi gbubi yini binshaɣu din di nyɛ a bini n ni ʒiya ŋɔ maa n ku zaŋ ŋun gari ma bini ni n di naɣila di ti paai ma ni to dinzuɣu din paai ma maa ka chɛ ka Ko ka kpatu na eyi zuɣulan dɔɣi zuɣu na bihi ban kani ban kani bi yaɣiya ya ŋɔ hii Naawuni mi ni yuli so mani ŋuni ka naa dɔɣira di tam maa mi kpatuya daa na bi pili di pumpɔŋɔ ka kpatuya ti pili hali ti gba kuli paai ti piri nima nabi puɣinsi ya ŋɔ bi so bi di nam ka Naawuni ti chaɣi m ba ŋɔ maa ti paai na nti zaŋ zuɣu kpatuya tima maa ka n di. To di zuɣu n mi mii ni di kpa tuya ŋɔ maa n yuun o ni n Duuma Naawuni yi ti yihi n ba yili maa polo naya ka n kuli dama ti nam nyɛla gundɔɣu ni kpa tuya ni fiyaa naa dama fiyaa naa n daa dɔɣi naa bi la bini yɛli ŋun nyɛri naa bi la bini daa nyɛla fiyaa naa n bɛ wum bɛ paɣa to n mi piriba daa dila kpa tuya maa kpatu naa dimo

Abbanim maa ban zo Abba Lundaa Sule Lundaa Sule zuu zuŋɔ ku lahi paɣiri bela ni anu ni zuŋɔ n-ŋɔ ban bɔbu zuu nya. Abbanim maa ban zooi pam yaa Abba Lundaa Lan Zakali Lundaa Zakali zuu di dim n-la kpeeni kpeeni. Abbanim maa ban zo Abba Lunnaɣa Sule, Lunnaɣa Sule n daa suhi Naawuni dɔɣi asali apuuni kulaa dundoli puuni na, ban bɔbi o bia nyaa. Abba niŋ Lunnaɣa Fusheni ŋɔ ka yiŋ di naan sheli ŋɔ, ma mi nyin daa kuŋ kuhili ni ka ŋun mɔɣi la, amaa zuŋɔ kulaa paɣa di bela naa nuu ni zuŋɔ n ŋɔ. Abba mali o balimbalinim. A yu kpɛn lɛb suɣili na la sani a yuri bɛ yin wumdi yɔɣu tolaandi yɛla ŋɔ ban bo o duobiya a yuri bɛ yin wumdi yɔɣu tolaandi yɛla amaa n yɛla a ni daa gbɛ waa paɣa ka nyɛla siɣiri ni tɔbu paɣa ŋun yɛli ka guui yɛli n bala n bia a niŋla gabluri ni a paɣa ka niŋla kulaa ni a paɣa ka a yila sala a yi ni lan kpalim sala a puuni zuŋɔ ŋɔ zaŋ a ba yili gamdi nam zaŋ a ma yili gamdi nam yɛgangobili ni yɛluɣu dirili n nya Amaa ka a naan zaŋ a ma yili ŋuna, a ba yili ŋuna naan bam la baansi ŋɔ n-zaŋ a ma yili diri yɔɣitɔlaandi nam ŋɔ ŋuna. Ya gaŋgɔbili n ya lu o diri li. Nya Mayɛminim maa ban daa zoogi lu n-daa bu ka n-daa suŋ Naawuni dɔɣi a sala a puuni. Di mali a ʒibu pam n daa deei binshɛɣu ti ma m-bi zaŋ bia ba m-bo o paɣa bia ŋɔ.
A ba n niŋ lu n-daa lan saai o. Naawuni mali guŋa ka m pirisi miri ka bi zooi suya ŋɔ yɛn jɛbu. Lunda saha yam n daa suhi Naawuni dɔɣi asali a puuni, to nyam ni a wum mali guŋ a gampiris di je suli, ka a naan ʒini a bagbaŋ lan diri la nam zuŋɔ kula a puuni. Nyama, a yi din niŋ zuɣulana a daa sani, zuɣulana a bi daa zuui be duu wum ni yɔɣi tɔlan di yɛla zuŋɔ ŋɔ. Zuɣulan Yakubu zuui o be duu lan wum la yɔɣi tɔlan di yɛla zuŋɔ ŋɔ. Zuɣuli ni alasan bili zuu Zuɣuli ni alasan kpɛm zuu Zuɣuli ni Yaku kpɛm zuu Zuɣuli ni n dari zuu bɛ yingum ni yɔɣu tolaan di yɛla ŋun yɛli ka guui yɛli n bala n bia tummi ka ti kani yuli n-lahi be dunia.
Naawuni deei suhigu m-balu naa. Zuŋɔ dabisili ŋɔ ti bela Zuɣanayili samban ni. Tɔ timi zaɣ yino kam mi. Ti milinsi tari kamani n dan yaa naa n-leeri zuɣulana. Tɔ amaa zaŋɔ dabisili ŋɔ tin kana a tooni maa, ti kamina ni a ti neei li ti ti, ka ti nya zuɣu zuɣulan bee zuɣu di zaashee ni nyɛ shɛli Dagbaŋ. Naam. Tɔ paɣ yɛn yaba. Yi daan zuɣulan zaashee n-nyɛ Dagbaŋ, piligu ni yɛn tɔɣisiri ya la Zuɣu piligu ni nyɛ shɛm ka n yi daa zuɣu lahi ti mali zaashee yaa n nayili n yi daa zuɣu lahi ni ʒiya ŋɔ zuɣu nyɛla di piligu ni pili luɣu shɛli polo n ti paai na kpɛ zo kurili maa biɛni mi ka chɛ zuɣu ŋɔ zo kurili maa Zuɣulan Yisa n daa ʒi nimaani ka zuɣulan Yisa ni kani ka zuɣulan Suleman ka o di n zaŋ zuɣu n tahina ya ŋɔ ya ŋɔ ni ʒiya ŋɔ Jegong naa tiŋgbani ni n bala ka di ʒiya ŋɔ amaa Dagbamba mi ni yɛli ni ŋɔ lee suɣu n su ni suɣu. Di daliri ni chɛ ka zuɣa ti labina kpe ni daliri shɛli. Zuɣalana Sule ni yɛn ʒini kpe ka yɛli Jɛguŋ Naa ni o ku tooi ʒi Zokurugu. Zokurugu saɣiya ni bimbɛri be nimaani. Ŋun Sule maa na o yaa bi paagi o ba Zuɣalana Yisa Ayaa n-chɛ ka o kana ni o ti suhi o ʒini o tiŋgbani ŋɔ ni. Ŋun yɛl o m-ba m-paɣiya. Ŋuni daa n-su ma, ka a ni yɛli maa m-paɣiya gili ma n-lihi nya a ni yɛn ʒini shɛli. Di ni nyɛ zuɣulan suli ka o bahi bihi, ka bɛ zaŋ dazuli m-be tooni vura nti pahi dabo shɛli ti ni ʒia ŋɔ. O ni daa vuri dazuli maa na, N ti yɛn ʒi n daboli ŋɔ zuɣu, tɛha bimbiɛri ni daa na beni maa, bimbiɛɣu n-daa yiɣisi kpi. Ti yidaannim maa bɛ gba ni chani ka mali bɛ daalifanim maa, o daalifa ni daa wuhi o shɛm ka o daa nya. Ni o ti yɛn ʒini ʒi shɛ shɛli ka di maha ni o vuri dazuli maa na ti nya bimbiɛɣu ka o yiɣisi ti ŋun zaŋ bahi nimaani ka zali zuɣu nimaani. Lala ka o daa chani niŋ. ka ʒini kpɛ di zuɣulan mi zaashee ni nyɛ shɛm yaa n nayili ka bi maani alizumma ni a tani ka zuŋɔ alizumma ŋɔ ti ni mali ŋɔ yaa naa ni o bihi ni o yaansi bi malila bini maani alizumma ni a ba kpɛm kari naa ni a ba piri miɛŋ lana ni yɛli zoli lana ni zuɣulan nima Bin maani alizuma ni atani n pahi ni agbewaa zuɣu n bala bi galisiya pun laa ti yɛla maa mini bɛ shɛm maa ti piiri la bɛla bɛla n ba yi shau ni naa n ni yɛn zaŋ shɛm zaŋ taba ka ti chaŋ n bala. to pumpɔŋɔ ti bɔrimi ti suhi ka bɔhi nya a ni tooi teei ti tinkpan shɛŋa zuɣulana ni leera.
Naam. Zuɣulan ni leeri tiŋkpan shɛŋa. Jɛguŋ n-nyɛ zuɣulan tiŋkpan kpɛma din ka ti yɛri ni pan zooi na. N-zaŋ nyɛ ko pa ka ti baŋsi yɛli ni yɛli ŋmɛli na, wobba nyɛla ni a kula. N-zaŋ kpaɣu pa. Ka ti yɛli ni dimbali naa mɔbba nyɛla naa kula n-zaŋ sinjab pa ka ti yɛli ni pali n-namsi naa mɔbba naa kula n-zaŋ zukuɣu pa ka ti yɛli ni tulabiri naa mɔbba naa kula n-zaŋ naɣidiɣu pa ka ti yɛli ni daŋsaa naa mɔbba naa kula amaa ti ni ʒiya saha shɛli ŋɔ Dabarinama maa dini n gari na shɛŋa din biɛni ti yɛn kali dabarinama maa ti pahi na shɛŋa din biɛni ŋo biɛɣu ni neei n ba yi fiɛɣu dinzuɣu di ku nyɛla ti pii ti yaai tarigi biɛla biɛla n chɛni ti naagi
ti bori yɛli kurili yi lunsi sani ka ti kanna ti bi bori ni ti boha ka a gba kpaham bi puuni shɛba yɛli ni daadama maa bi lahi bɔri kali maa bɔhimbu ka shɛba mi yɛli ni shɛba suhu yirila kali maa puuni a ni kpahim maa wula n-nyɛ li pumpɔŋɔ ni wula n-daa nyɛ li
yɛlimaŋli shɛba yɛri yɛltɔɣa kamani gbaai duu niŋ dufɛli zuɣu m-bɔhiri bɔhigu ka amaa kpuni la daadam ni bi paagi pia ka ʒe awɔi tarigila Shɛŋa beni kamani yi ni bɔhiri binshɛɣu shɛli ŋɔ mari m-pani pɔhim zuɣu zuŋɔ ka n yooi n walansi wum li bɛ ti tum ni kali maa m pun wum daɣi ni lahi chaŋ di pam yirila din chɛ ka shɛba kɔrisi yiri din ni m-bala ka amaa lala ni daa kani maa di daa yi ti kana kamani kɔnyuri chuɣu bee chimisi chuɣu A yi nya ka ninkurugu kam ka bi kpahiri nirila bi bihi, yi si kpuɣi n jaangbee ka ti chaŋ n nayili bee yi si kpuɣi n dufɛli ka ti chaŋ n nayili. Ka bi kana ti banim maa ka bi ʒini n yɛli ni bi karim yɛli kura maa, ka bi yɛri bi bihi ni bi yaansi maa, yi wumya bee wo. Din daa yi tahiri ba na. To pumpɔŋɔ, lala ni kani ka di nya yi gindi bɔhiri ti zaŋ pa pɔhim zuɣu ka bi wum ni ŋɔ maa, ni bi ku lan chaŋ. Ka shee bi di chɛni ti n wumdi pahari bi ni lihiri ŋɔ maa di naa niŋ ti afaani di zaa pahaya ka bi yɛli ni shab kuri lahi kanima din ni nyɛ shɛm n bala
din diri zuɣa lu ni a yuli saha ŋɔ saɣasigu din ka yɛn zaŋ ti lu n bihi
saɣasigu nyɛla alizum ma ni a tani yi paagi n yɛrila n tizɔbihi ni n yaansi ni n bihi Yisimya ka ti chaŋ nayili n ti jɛm nam n yi chaŋ nayili maa ka ti kaɣa lihi nyaanga ka bi nyɛ so ni kuna ni bolo na ti bahi o zaɣala ni chaŋ nayili la n bi nyɛ a bo n gbaaga o yi tɔɣisi ka n nyɛ di daliri ka n chɛ o mi yi tɔɣisi ka n bi nyɛ di daliri n yɛro mi yaa a gbubi kpaŋ maa maŋa ka a sani n sɔhi nira dahin shɛli nira ni mali saɣisigu shɛli